Emmanuela, Hello. Aw, hello. Vawiina hngalh chawm, Vaime te nena Vaime Day kan lawmna hi eng nge hmuh dan min hrilh theih em? A hmasa berah chuan chipai ka buk vek cheu a, titeh duah teh ang, zo inspiration thlirtu te chipai kan buk vek a cheu tih eng deuh type in tera i hngalh chawm khu hi ka vawi khat rawn kalna a nia, ka rawn la kal ngai lo a. Hetah ahh ih hmun dang kan zin kha chuan kan rawn tlan pel zeuh zeuh a heti lai rawn peng lovin ka rawvawi khat rawn kalna a nia. Inkhuaah hi nuam ka ti khawp mai a tin ih a ka ngaihhlutna em em mai pakhat chu uaim em em bar chauh ni lo nu leh pa te heti laiah chhang che takin naupang te nen heti ang hun in ngai pawimawh hi in ngaihlu hi uaim a in tihlu leh zual a ni. Chuvang chuan a nuam ka ti a ka enjoy a sap tawng takin nuam ka ti hle a ni. Tikhan duhtawk si ang nakinah. Zawh dana zir in kan sawi belh zel dawn nia. A nih leh zawh na tlem. Zo inspiration channel hi eng eng rilru pu a siam chhuak nge i nih? Engti kum ah nge i siam chhuah tih? Aw. Sawi tur a tam lutuk a maw. Eng pawh ni se la a tawi thei ang ber in kan sawi dawn ang a. I lockdown a rawn nih khan kan hre vek ang a kum sang hnih sawm hnih khan. I school ah ka tawp thin a, tikhan school ah kan thaw avang khan lockdown avangin in lamah ti hian kan han awm a, engmah kan ti chhunzawm thei lo a, chuan April, May, May thla niin ka hria, tikhan YouTube ah channel te kan siam a, a tir chuan lockdown laiin subscriber sangkhat vel tal kan neih hman takin tiin YouTube ah bul ka rawn tan a. Chuan ka ra'n kal chho zel a, ka ra'n ti chho, ka ra'n ti chho kha. Sam tlang tlangval hruai zel a, in lo hre mai thei a then chuan kan YouTube channel te lo high let ula in hre thei in kan ring a. Chumi sam tlang tlangval hruai zel a pual in ve bur te ka ra'n khawn a, ama pual khan cheng nuaih sawm leh ti kha rawn lut khawm nge nge in ka hria. Kha khan in keimah min inspire a, mi mal tak in. Thian te pawh ka la nei lo a, thil dang han ti tur in materials eng mah hmanrua pawh ka la nei lo a. Camera chu khawi ah ti hian phone che te tunah chuan hei a hmingin phone ah pawh kan in update chho zel a ka tih lai khan ih eng nge kha redmi redmi phone hlui chi hi kan nei a ka ti ang khan camera a hmangin bul kan han tan a kan han ti chho zel a chuan tunah chuan pathian zar ah a chawi zawngin ti mai ang ti hian mi sawm thum lai mai ve bur kan lo khawn chak tawh a kan khawn chhuah zawng zawng hi ka chapawh thu hla ni lo se pathian ropui nan chauh ni sela nuaih za leh sawm panga kan sem chhuak tawh a ni. Kut beng lawk ang ta rawh a. I chu chu keima mawi nan emaw ni lovin zo inspiration mawi nan emaw ni lovin tu emaw mawi nan ni lovin Pathian ropui ber rawh se ta rawh a, Lalpa ropui ber rawh se aw. A ropui hle mai a ni le pakhat leh chiah mi dangte tanpuitu leh mi dangte tana i fe chhuahna hian beidawn changte emaw inchhir ka lo ti ta kher kher a aw tia inchhirna te i nei ve thin em? Vawikhat tal i nei tawh em? Ka phone ah tlem zawng ka zia avangin kan i thai lang ve hrim hrim ang aw i thu tha deuh mai pakhat keimah min inspire tu chu hei hi a nia ruah dil ai tawngtai chuan tui hawk pawh buaipui turin i in buatsaih nghal dawn nia tih lai te hi ruah dil ai tawngtai chuan tui hawk pawh buaipui turin i in ready nghal dawn nia i in peih nghal dawn nia kan tia Zo inspiration ka buaipui dawn hi Pathian bula ka tawngtaia ka inhlan a, Lalpa, bul ka tan dawn a ka ti dawn a, keimah chuan ka tlin dawn lo, hmel tha ka ni lo a, ka pianah ni se, Mizo pa pian pangai pa lian ka ni lo a, ka finna ni se, BA ka graduate tawk a, thiamna lamah engkimah hian ka tlal ka tling lo vek a ni, chuvang chuan nangman min pui ang che ka ti a. Chutih ruala ka rilru a lo lang chu tuihawk buaipui tura in rin nghal lai hi ni, Ka rawn buaipui chho a, selna hrang hrang lehlam lehlamah inti ila rin tum, ila rin khel a ni tih te, a thenin zan lai dar sawm pahnih ate min lo phone a, min lo hau tawk te, a changin phone call hrang hrang kan dawng thin a. Amaherawh chu ruah dil a kan tawngtai chuan tuihawk buaipui nghal tura mahni pawhin ready nghal tur a ni. Nangni pawh tilai a rawn kalte zingah pawh nakinah thil hrang hrangin ti chho ang. Amaherawhchu chu a bik takin public figure a inlan dawn chuan tuihawk buaipui nghal tura in inready nghal turin kan duhsak cheu a ni. Chutiang lo chuan mi selna zawng zawng leh mi sawina apiang hi vum let kan tum chuan kan kal hman lo, hma lam kan pan hman lo a ni. Tiang khan aw a tawi zawngin ti mai ang maw? a. Aw, tlangval Emmanuel-a kan YMM member pui hetiang dinhmun a thleng hi kan lawmpui em em a, Zo Inspiration Channel pawh lo vulzual zel rawh se.